Fil-ħajja tal-lum spiss jiġri li niftehmu biex niltaqgħu fuq Facebook. Biex la niltaqgħu, nitkellmu dwar x'hemm u x'm'hemmx fuq Facebook. F'din ir-rokna se ndawru ħarsitna lejn l-iskrin u s-siti soċjali, sabiex nanalizzaw il-lingwaġġ użat fi pjattaforma daqstant importanti ta' lum il-ġurnata.
Ir-riċerka tiegħi kien studju ġdid ħafna, allura ma kienx hemm studju ta' xi ħadd ieħor li stajt tqabbel miegħu, allura kien kemm kemm iktar riskjuż. Tkellimt, fittixt ħafna fuq l-utenti li jużaw Facebook, Qsamthom fi tliet kategoriji li kienu primarjament bejn tlettax u tmintax-il sena li huma l-kategorija ż-żgħira, il-ġenerazzjoni żagħżugħa, bejn ħamsa u għoxrin u tletin sena li kienu n-nies qishom il-maturi li bdew id-dinja tax-xogħol, u mbagħad il-ġenerazzjoni ikbar ta' fuq ħamsa u erbgħin sena. Grazzi għall-mod ta' kif inqassmu rajna wkoll varjetà kbira ta' kif jiġi użat il-Malti. Kont nidħol fil-Facebook kuljum, kont nara ċertu kummenti. Ovvjament jiena żidt biss dawk il-kummenti li kellhom il-Malti u l-Ingliż. Kien hemm kummenti li kellhom Malti biss jew Ingliż biss imma dawk ma tajtx kashom. Kellna ħafna mill-ġenerazzjoni żagħżugħa li fil-kwestjonarju semmew li dawn jużaw l-Ingliż biss jew inkella taħlita ta' Malti-Ingliż. Kien interessanti ħafna li konxjament dawn kienu jafu li huma konxji li qed jużaw taħlita ta' żewġ lingwi flimkien. Jiġifieri għalihom kienet bħal speċi ta' normalità. Eh, meta mbagħad tikkumpara mal-persuni li kellhom 45 sena jew iktar, dawn jagħmlu ċar li jużaw Malti biss jew inkella Ingliż biss. L-iżbalji wkoll kien hemm differenza kbira, l-kategorija żgħira, eh, żbalji kienu żbalji ta' tal-ortografija kienet tidher ċara jew biex iqasslu eh, jiktbu skont il-fonetika kollox kif jinħass. Mentri mbagħad il-kategorija l-kbira Kienu żbalji ngħidilhom jien li ma kinux aġġornati mal-iżvilupp tal-lingwa. Forsi żbalji fejn ma jafux fejn ħa jpoġġu l-għajn, però kienu żbalji minuri ħafna. Eżempji ta' taħlit tal-Malti u l-Ingliż kien hemm ħafna, pereżempju, meta beda jingħata kumpliment, indunajt li l-kumpliment kien qed jingħata fil-maġġoranza tal-każijiet bl-Ingliż, imbagħad titkompla s-sentenza bil-Malti, pereżempju, looking good sieħbi jew high class ħabiba. Apparti minn hekk kien hemm iktar taħlit fejn in-nies bdew jiġu bżonn frażijiet li juru żmien jew li juru xi tip ta' appuntament. Pereżempju, narak Friday jew jien beħsiebni mmur next week. Dawn kienu ħafna każijiet rikorrenti li rajt meta ġbart dawn il-kummenti. Pereżempju, Kien hemm wara lbieraħ you've hit the jackpot my friend. Jiġifieri hemmhekk il-kelliem uża you've hit the jackpot għax ma sabx frażi oħra li taqdih bil-Malti, allura ddeċieda li jaqleb mill-Malti għall-Ingliż. Kien hemm waħda pereżempju that daqqa ta' trakk Sunday feeling. Kienet xi ħaġa interessanti ħafna għax hu prova juża idjomen li nużaw bil-Malti li ħafna drabi jużawha ż-żgħażagħ, daqqa ta' trakk jew daqqa ta' vann, u daħħalha f'sentenza bl-Ingliż, jiġifieri t-taħlit kien kumpless b'dak il-mod. Iż-żgħar sfortunatament il-mod ta' kif kienet ta' kif jiġi użat il-Malti kważi intenzjonalment jiktbu ħażin anke jekk kien il-kelma għaidli, għajd-l-i, meta inti fil-verità Kemm tpoġġi l-għajn hi quddiem flok ma tkompli ma tibdel totalment l-ittri. Ġifieri kien hemm żbalji jew kollox KLX tajjeb TJB jużaw is-sistema tal-għerq imbagħad u deher ċar ħafna l-kategoriji kif inqasmu ġifieri kategorija taż-żgħażagħ ma' dawk tal tal-fuq 45 sena deret distinzjoni ċara bejnietom. Il-kategorija tan-nofs kienet jisa tilab. Mhux kulħadd, ma kienx hemm pattern li kulħadd ħajimxi bl-istess regola. Kien hemm min jikteb Malti tajjeb ħafna, kien hemm min totalment qal fil-kwestjonarju li juża Ingliż biss, għaliex jibża' għax fil-kwestjonarju jiena staqsejt għalfejn tuża Malti biss jew Ingliż biss jew taħlita. Li l-biża' hi li ma jafux, ma jridux jiktbu Malti biex ma jaqgħux għaċ-ċajt għax ma jafux jiktbuh kif suppost. Jiġifieri, u kienu nies li huma li għandhom kariga għolja ħafna fis-soċjetà, jiġifieri managers, avukati, li fuq Facebook ma jridux jiktbu bil-Malti biex ma sħabhom ma jaqgħux għar-redikolu. It-taħlit huwa parti li sar integrali mill-lingwa tagħna. Illum kważi kważi nista' ngħid li diffiċli tagħmel sentenza kompletament bil-Malti jew sentenza kompletament bl-Ingliż. Ehm, ovvjament ir-riċerka turi li il-mod kif jitkellmu ż-żgħażagħ, il-mod kif jitkellmu n-nies ta' kuljum